Nakora rende video iga, nkabaorokia buna omongwana okorokwa Doctor Joseph Irundu, buna agase noboika omokia sana nyore ba research. Kemanyeene pi abanto abange mbancheranete nainche naki omongwana obekire omokia onde bwensi atarabeka gusima especially ase chi aspirant. Rero ase ri evideo eye, titokera ribaga eri kobaorokia ng'a ninki eke omongwana oyo agokora mwespecially kera riu rikondo gekogera abanto bagocha ase are gose agotwara chinguru mono. Lakini tarakora boigo onye na rituko ritang'ani okore chividio chiane mokwa times. Ira chingaki chiaino subscribe, like and comment because that's the best support morae mokwa times. Egento egetang'ani neke, Doctor Joseph Irundu Kare rikondo riria omonto omotangi nakoinyora amatiang'i, tiga nere kwansa omonyene, beka kando. Agotebia ng'a omogusii twensi pi twachire ase ayemo. Buna omogusii, intwe esaba neyemo togokora ki? Togotenena.
Eye neng'encho engiya yokoria y'amatiang'i chikura. Eye neng'encho engiya okoreta omogusii amo. Gekara ekero kwabekire egento omotandao, tari abanto babo boka bakora, tari familia yago yoka ekora, kera omonto nkorora are. Bono ekero Doctor Joseph Rundi at- anyora ribaga, agotebia abanto ng'a first of all, abagusii twensi pi twamoire, ase ayamo togokora ki? Tokogenda ase matiang'a. Ekio naki kiagochakera botambe. Ere omakorokia abanto korwa ase okobeka kwaye ne chinkwana, ng'a intwe twensi pi inchubirie tore. Goikera abwo oonire matiang'i na Jubilee mbuya. Eki nakio tokogania korwa ase ebiongozi biaito bikorigia ebirogo gose bariorie ebirogo. Doctor Joseph Irundu omoakori obo nosoa ase constituency ya Nyaribarichache, orokia abanto ng'a oboibi boichoire Nyaribarichache. Bono naki egento twaganetie inya riba richacha civic education, abanto bamanye ng'a chibesa nkoigwa chire nachi chiri bakoegwa. Bono iga eki naki tobwenerete korora giakorekanire Nyamira county chinsemo chionsi pi chia Gusii, ase chibesa chibere chia kwanwa, ase chibesa chikoigwa chia kwanwa. Doctor Joseph Birundu akoimokorera ase abanto ng'a chibesa ebi mokoegwa, epara buna bono naibo bagoteba abang'ina baria ng'a omongwana aimogete akaenena. five hundred billion, million akaira ase airete, akang'ainereria ng'a, akang'ainereria ng'a abang'ina aakanire tibakogenda barwarigwa bosa Nyagetari. Chibesa chiaito enusu ebilion omonto aabegete omoboko naki kiambegete chie ase eye. Mobwatete igo? Ase ebudget ya last year atebete oire abang'ina aba chikadi mbosa bakorwarigwa.
Abakusi baminto Intitwanya konyora abagusii bagwakanire Nyagetari ne omwembe, nyaria bare chache eye nde biakorekanete. Ng'a egento eke nabo kiagocha gosirira anse mpaka ekero Doctor Joseph Birundu akorete ki? Akwanete. Akaorokia abanto ng'a chibesa chiaito nchibekire isiko achiibire ng'a. Nachi mogokora ki? Mogoakana nyagitari, nyagitari mogotumia chibesa chiaino chiane chia F- chia SHA ekero moakanete, abande batumie echiabo korwa omoboko. Eki negento ekia maana sana, koigora abanto obongo bamanya eke na eke na okong'aini. Ekero ekeanto baikara ansi iga bakwegukia ende nabo bagoteba gose ende gionsi, bakora ki? beba gose mbakomanya. Igo bono nagogete gu sana korora Doctor Joseph Irundu kagokwana amang'ana buna ayio. Egento kende omongwana oyo agokora na oboremu, tiagotebi ng'a go deal na omongwana oria zaidi janda njaganetie oboremu bo igoro mono. Gotenenia abanto, naratebi juzi ng'a zaidi janda agoika amatanga korora Birundu naro aragosoka kogenda. Gekogera namanyete omongwana oyo agokwana keria agokwana bira bwoba. Onye. keria abwate ng'a nebesa akorwa akorwa bire bwoba. Oboremu obwo nabwo nabwo twaganetie torokirwe too ng'aki gusii igaa amache aino nabwate ki abamura. Eki naki togosaba, bonsi pi baria babwate ekerengo giokoria ekero okonyamira gose kisi ekaunti tware oboremo. mogoika ase mwang'usa mene, naende yabidi ime ng'a matianka aro naende mogokwana, agosuka mwekunja buna chingoko chitwereire. Bono tiga twensi pi totware oboremu buna obo bw'omongwana okorokwa ng'a ki? Doctor Joseph Runda. Ing'umaete ng'a nare nayeria omongwana oria nyaribare riacha, amweeri kabisa, campaign terang'ea lakini akomweeri kabisa, egento kende twanyare kora nkeria naki, omongwana oyo ochire chinka chi'abanto. Amatanga akogenda botuko, oikera abanto chinka chiabo ogamba oshare osoka. Obwo nabwo omogusii, obwo nabwo oborai bwa omogusii, ogoika abanto ang'e baria babwate obobe, baria ba- ba- ba- bagwetera amabe chingaki echio, onye nokobaa omorembe kwabaretera koranyare, onye nokobaa. kobabwatesi inchera ende kwababwatesi. Rosia ase oboigo ogotara botuko na mogaso gochia emechie korora abanto babwate ki? Emechando. Eye nere ecampaign toganeti ya kogera omongwana oyio asoe sairi rende asoete mpaka chinka ime, egachia chibesa chia obosibori akogora agochiiki chinka ime. Tiga totware oboremu buna obo, ki tokorigereria amatiangi chikura, gose ki tokwerigereria chikura, ogoika mpaka emechie ime, korokia abanto buna bare, matanga tari kobara. Ki ngokora omoo gose ominto ase ore, mungo aro naende oikire abagaka ang'e sana, tari mogaka, lakini otemire goika abagaka sana ang'e, bamosemi. Egento kia maana tokonyia totware na omogusii, na ogwancherana naki, abagaka baito mbabwate ribaga rinene sana ase obochori bwa kegusii iga. Onde bwensi obaigete ang'e okonyire, gekogera ki? Mambwana aba bagosoka bagekura, banga vijana igaa tokwoka online aa twoka twoka twoka rituko ri chikura ntoiyo. Naende aba bodaboda nigo mbari goaka chikura, bakoria abanto babaigie ase egetuo baende koyia abande, barobwo onye nere mbari gochia goaka chikura. Bono nagogete sana kore omongwana oikire abagaaka ang'e, that is very important. Timanyeti ng'aki oratware. Gose ng'a naki oratware igoro y'omongwana oo Doctor Joseph Irundu, lakini so far inche nagokigwa. Nanye gokora monto video ching'a niga ibere consecutively chikobwatani ase omokia akobeka, lakini botambe otigaire gotigara oyomo bieka oria ogokora ebinto birakonye matiang'i birakonye omogusii. Tiga togenderere korora abande bakobeka omokia kabisa, naroche abande basokire baigoire party offices aria Kitutu Masaba.